Glynu arfor dau yn weithredol rhwng 2023 i 2025 ac yn cynnwys pedwar prif ffrwd gwaith gwahanol, sef Llwyfan Lleol, Cronfa Her, Cynllun Grantiau Cymunedau Mentrus ac Ymgyrch Hyrwyddo drwy Bwrlwm Arfor. Dewch i ni rŵan cael blas ar waith amrywiol y ffrydiau gwaith hyn, gan gychwyn gyda Llwyfan Lleol. Mae rhywbeth yn ymweld â at y ben, na i na i fynd amdan hwn i weld os mae'n gallu helpu fi fel busnes i symud ymlaen ac yym mi wnaeth o chwarae teg. Bob wythnos mae 'na rywun gwahanol yn dod ymlaen i siarad efo ni. So ella un wythnos mae 'na rywun o ochr fatha finance, wedyn wythnos nesaf mae 'na gorau rywun ochr fatha social media. Dros y deg wythnos oedd o'n jyst yn helpu i trio codi profile busnes chi. I rywun sy'n meddwl o wneud y step o cychwyn busnes ei hunan, neu os maen nhw wedi'n barod angen ella bach mwy o cymorth i symud ymlaen, mae o jyst yn ticio bocs i pawb dwi'n meddwl.
Bwriad Cronfa Her Arfor yw i beilota um, a threalu datrysiadau arloesol i heriau sy'n bodoli yn ardal Arfor, gyda'r bwriad o edrych ar y cysylltiad rhwng yr iaith a'r economi. Mae dros 195 o fentre newydd wedi derbyn cefnogaeth trwy'r gronfa her. Angharad Jones Leaf ydw i, cyfarwyddwr gweithredol a chi prif weithredwr Theatr Cymru. E, Gaethon ni gefnogaeth trwy gronfa her Arfor i wneud cynllun interniaethau cefn llwyfan. Felly wnaethon ni gynnig pedwar interniaeth, e, dau gyda ni yn Theatr Cymru a dau gyda Canolfan Pontio ym Mangor. Mae'n teimlo'n bwysicach nag erioed bod ni'n dangos i bobl ifanc um, bod yna bosibiliadau mas yna ac yn ei ardal lleol nhw, bod nhw ddim yn gorfod teithio i wneud beth maen nhw eisiau wneud.
Yr hyn mae Agor Drysa'n caniatáu i ni wneud yw wneud cysylltiadau tramor, yw cael y bobl 'ma i'n trefach ni, i Aberystwyth, i Gymru, i nhw ddod i weld beth sydd gyda ni, a hefyd mae'n caniatáu i ni ddod â rhaglenwyr o draws y byd i gyd i ddod a'i brynu'n gwaith ni, a'i fynd â beth sydd gyda ni yng Nghymru tu hwnt i i bobman mewn gwirionedd. Bod yn ffodus iawn i i dderbyn neu gyda swydd Da parhaol gyda cwmni Scottish Power. Er bod fi wedi gorfod mynd i ffwr i, i hyfforddi oedd o'n i wastad edrych ymlaen i gael dod adra a mae'r cyfle i just gweithio o fewn yr ardal o ddydd i ddydd a gael crwydro chydig o'r, ar, or ardal hefyd yn neud rhywun sylwi pa mor lwcus ydy rhywun o weithio a byw yn yr ardal yma. Mewn gwirionedd, does 'na ddim rhwystrau o fyw yn o fewn ardal Arfor. Mae 'na ddigon o gyfleon allan 'na. Mae 'na gyfle i rywun fanteisio a creu bywyd ardderchog i nhw hunan adra yn yr ardal yma.
Pan o'n i'n gadael Brifysgol Gaer, o'n i'n gwybod bod fi isio dychwelyd nôl adra, felly o'n i'n benderfynol o drio dechrau busnes yn hun, yym, a dwi'n gwerthfawrogi'n fawr y gefnogaeth dwi 'di gael gan bobl lleol a teulu. Mae'r ardal lle dwi'n byw yn i yn bwysig iawn i musnas i. Os fyswn i yn byw mewn dinas, mi fyswn i'n rhedeg busnes hollol wahanol. Dwi'n dogfennu pobl gwledig a bywyd gwledig, tirlenni ac yn y blaen, felly mae lle dwi'n byw yn cael dylanwad cryf iawn ar bywyd bob dydd yn ngwaith i. Dwi'm yn meddwl sy'n ngyrfa fi wedi datblygu mor gyflym os o'n i ddim yn byw mewn ardal wledig. Mae'r cystadleuaeth yn yr ardal yn llai a felly mae'r cyfleoedd dwi'n gallu gael yn fwy. Dwi'n teimlo bod y cefn gwlad lot mwy fishi na falle mae rhai pobl yn gweld. Mae 'na cyfleoedd eang i gael mas os rwy'n gyda diddordeb i aros yn lleol a fi'n credu bod gwaith i gael a mae cyfleoedd i gael.